Ewa, diolch yn fawr i chi, uh, i'r ddwy ohonoch chi am fod gyda ni pnawn yma. Yn amlwg, fel system, beth ni'n um, anelu i wneud yw i gynorthwyo pobl gyda'r y broses o ddylunio, uh, ddylunio curriculum a'r heriau a'r cyd-berthynas mae rhwng uh, dyluniad y curriculum, dealltwriaeth uh, o gynnydd ac asesu. Yn amlwg, mae gyda ni prosiect um, sydd wedi bod yn prosiect bailet yn rhedeg gyda rhai ysgolion, yym Understanding by Design, a ma'r ddwy ohonoch chi, y ddwy ysgol wedi bod yn rhan o o'r pilot hynny. Felly ma' cyfle 'da chi fan 'yn falle i jyst i rannu'ch profiade, bach o gefndir falle fel dach dathoch chi ar ar draws y ffordd yma o feddwl a'r fframwaith yma, yym a- fel falle ma'r p- y project pilot wedi'ch cynorthwyo chi yn yr ysgol, a cyfle felly i heri- i i i s- sôn am rhai o'r herie yym a fel chi wedi goroesi rhai o reina, a falle jyst cyfle i ymyrferwyr sydd ddim wedi cael y cyfle i fod yn rhan o'r yym o'r project, jyst i gael blas falle o fel mae'r gwaith hwn yy yy yn gallu yy gallu cynorthwyo yy gyda'r prosese 'na. Felly, alla i jyst weud eto, diolch yn fowr i chi am roi'ch amser, amser brysur yn yr ysgolion, yn enwedig ysgolion uwchradd ar hyn o bryd. Felly, Yy, na i ofyn i chi nawr i gyflwyno'ch hunen, falle yy eich rôl, y cyd-destun yr ysgol, a falle jyst sôn ychydig am fel chi wedi cyrraedd y pwynt o fod yn rhan o'r o'r broject, y pilot 'ma gyda Understanding by Design. Na i droi at Eleri i ddechrau. Ia, yym, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Yym, felly dwi'n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst.

Yym, mi gaethon ni flwyddyn o dreialu y llynedd ac hefyd y flwyddyn gynt yn ystod Covid, yy, mi oedden ni'n treialu a wedyn tua'r adeg yma llynedd, ychydig cynt, mi o'n ni wedi dod ar draws yym dealltwriaeth Jay McTighe ag Understanding by Design yym efo'i lyfr swmpus o, a dyma fi'n dechrau wedyn yym gwneud y gwaith ymchwil ar hwnnw. O'r yym y ddwy flynedd mewn gwirionedd o dreialu a'r flwyddyn lle oedden ni'n treialu go iawn, mi oedd y meysydd dysgu a phrofiad wedi cael cyfle i ddod at ei gilydd, i drafod, mi oedden ni 'di penderfynu ar ddull a dysgu, yym dan ni yn dysgu dyniaethau fel un pwnc, dan ni yn dysgu celfyddydau fel un pwnc, celfyddydau mynegiannol, yym a dy- mae Saesneg, Cymraeg a Ffrangeg ar wahân, mae mathemateg ar wahân a mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn cael eu dysgu. dysgu ar wahân, ond oedd 'na lot o drafodaethau, lot o amser 'di mynd yn ystod y treialu, ac mi oedden ni wedi llunio themâu traws ysgol, yym felly oedden ni wedi penderfynu mynd yym yn themâu traws ysgol, er enghraifft y thema cynta' ma' blwyddyn saith i gyd yn ei ddilyn ydi fi, di fi. Ac yna ar ôl naw mis o dreialu, penderfynu, mae yna lot o syniadau gwych yn fan hyn, oedden ni 'di dad-bacio yr datganiadau yr hyn sy'n bwysig, oedden nhw 'di edrych ar draws y pynciau a sylweddoli y purpose-led curriculum, hwnna oedd o'n i'n dechrau pryderu amdano fo, ac oedd gynna i ofn bod ni yn dechrau mynd yn ormod o be gawn ni neud ac isio dod a fo nôl drwy'r amser i sut 'da ni'n neud o a sut 'da ni'n symud y disgyblion 'ma yn i blaenau ar eu taith addysgol nhw eu hunain ac felly dyma ddod ar draws yym waith ym Mctaig ac es i ati wedyn i neud y gwaith ymchwil a darllen y llyfr swmpus a phenderfynu o fanno byswn i'n cyflwyno yym y dull a mewn, ch'od, cymyd agwedde ohono fo, ond sicrhau bod y deilliant yn dod yn gyntaf, dyna oedd y bwriad, a bod ni yn mynd ar ddull yym tebyg i yym Jay McTighe yn yr Understanding by Design. So dyna'n cefndir ni mewn gwirionedd fel ysgol o sut ddaethon ni ato fo, a wedyn ymuno wrth gwrs efo'r peilot yn ddiweddarach. Diolch Eleri. Yym ie hynny oedd yn ddiddorol a fi'n siŵr yn taro cloch yy bendant gyda fi a a a byddwn ni'n meddwl gyda Abi a lot o ysgolion yym tebyg o ran yy yy y daith ni. Abi ti moyn yy jyst cyflwyno dy hunan a'r a bach o gefndir am yr ysgol? Ie helo shwmae, Abi Davies yw fi, fi hefyd yn Bennaeth Cynorthwyol, ni'n mynd o un pen i Gymru i'r llall felly ni lawr y de yn yn ardal Llanelli yy o Ysgol Y Strade, ysgol uwchradd, cyfrwng Cymrâg i ni. yym 11 i i ddeunaw, yym ni yw'r unig ysgol cyfrwng uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y dre, yr unig un ag yy chweched dosbarth hefyd, a i ryw radde yym yn yr un ffordd, gwmws yr un cyd-destun, ma'n itha diddorol, wedi dechre treialu ryw ddwy flynedd yn ôl y go iawn ar draws yy pob un o'r disgyblaethe gyda Cwricwlwm i Gymru, ond eleni nawr datgan bod ni ar y daith gyda blwyddyn saith presennol. Mae e mor ddiddorol bod cymaint o o o bethe tebyg ynglŷn â be wedest ti fan'na Leri achos o'n i'n yy gwmws yr un sefyllfa ryw dair mlynedd yn ôl 'di mynd ati i ddadbacio'r disgrifiadau dysgu ac ati yym wedi dechre hefyd gyda dynniaethe yn yn cydweithio i ddarparu fel fel un yy maes. Ni wedi addasu hynny nawr eleni yy lle ma' nw wedi mynd yn fwy disgyblaethol ar ôl broses gwerthuso yym ond gwmws 'r un peth, i mynd ar ôl rhyw fath o bachyn ysgol gyfan, fy milltir sgwâr er enghraifft, gyda'r broses feddwl hynny o o ddechre dylunio cwricwlwm o'r newydd, ac yn syth eto ar ôl rhyw flwyddyn yn yn sylweddoli bo' ni'n colli'r cyfleoedd 'na falle i ddatblygu y soffistigeiddrwydd, y dealltwriaeth disgyblaethol 'na yn falle beth oedd yn cael ei darparu yn eitha' cychwynnol ym mlwyddyn saith, a wedi mynd i chwilio yn gwmws yr un ffordd wedyn, dwi 'di dod ar draws y llyfryn yma, Understanding by Design, a sylweddoli oedd gymaint o'r negeseuon a'r ffordd o feddwl 'na yn yn yn taro nodyn. Yn sefyllfa ni hefyd, yn ryw flwyddyn gwmws yn ôl, lle o'n i'n gwerthuso falle darpariaeth yym yn nhymor yr haf llynedd, o'dd lot o alw mas gyda arweinwyr canol o'dd yn yn ynghlwm â'r broses ddylunio yn bennaf yym am fframwaith, allai ga'l cynllun dysgu math o beth, a o'n i'n crafu'n pen achos o'n i bach fel doedd unrhyw beth o'dd 'na'n draddodiadol yn flaenorol doedd e ddim yn addas i bwrpas ac i ryw radde y mwya o'n i'n trafod e gyda'n gilydd o'n i'n dod i sylweddoli o'dd y cynllunie dysgu falle fwy traddodiadol beth oedden n'w mewn gwirionedd o'dd rester o ddys- disgrifiadau dysgu sy'n grêt at sylw athrawon wrth gwrs a fel bod hi'n deall trywydd y y dysgu a'r tasgu sy angen eu cwblhau, ond doedden nhw ddim yn unrhyw gynllunie dysgu go iawn, o'dd ddim yn yr afael falle be ma' Cwricwlwm i Gymru'n sôn o ran yy cyflawni'r dibenion yma a bod e'n gontinwwm o ddysgu hefyd, yym felly o'n i'n gweld bod hwnna'n rwystyr mowr ac yn rwbeth o'dd angen i ni fynd i'r afael ag e. mynd ar ôl y cynnydd yma wedyn oedd y trafodaethau, fe aethon ni edrych yn bennaf yn gyntaf falle ar yr egwyddorion cynnydd a ail ymweld â'r rheina, dad-bacio'r rheina a bron trwy edrych ar rheini wedyn a wedyn dod ar draws y llyfryn, welon ni'r rhyng-gysylltiad amlwg rhwng y ddou beth a teimlo fel o mae'r ffordd yma o feddwl yn bendant yn mynd i'n helpu ni a gwmws yr un ffordd blwyddyn yn ôl wedyn, bron yn annibynnol cyn y rhaglen beilot. mynd ati i greu, wel ni ar fersiwn pump nawr, ond fersiwn un o'r ffrâm yma i i gynorthwyo gyda'r broses dylunio ac yn sicr cyn yym bod yn rhan o'r rhaglen beilot wedyn wedi gweld ma' ma' rwbeth yn hwn, ma' rwbeth yn hwn sy'n mynd i'n helpu ni, a wedyn ie ni ni dyna le o'n ni falle cyn cyn dechre i ryw radde. Diolch Avi, grêt. Un o'r pethe, mae'r ma, ma ddwy ohonoch chi wedi um, di, di trafod yw'r yw newid y ffordd o feddwl um, a pigo lan ar, ar beth o ti'n sôn eleni am bwyty purpose-led a, a dod o mm. hyd i'r pwrpas a'r hanfod y dysgu fi gwybod bod yna debygrwydd fan hyn. Ti'n moyn sôn ychydig am bwyty a bwyty i'r agwedd 'na, fel ma- fel falle ma'r meddylfryd 'ma ne'r ffordd 'ma o feddwl wedi helpu i agor lan y y drafodaethe 'na ynghylch pwrpas diben hanfod y dysgu. Ma'r gwaith ymchwil, yn dydi, McTighe, wedi dangos, yym, os ydych chi'n gneud y dull cam yn ôl 'ma, wedyn dych chi'n canolbwyntio, ch'bo', ar be' yn union ydi, a 'dan ni 'di alw fo, be' 'di'r deilliannau dysgu dysgu dymunol, be yn union dan ni isio i'r disgyblion yym i ddeall, i ddatblygu, pa sgiliau dan ni isio iddyn nhw i datblygu, a chimod maen nhw'n dod o'r sgiliau cyfannol sydd yn cyfateb i'r pedwar diben, ond oedd o wir yn gyfle i ni gael treulio ychydig o amser ar gam un, os liciwch chi, yym y dull yma o feddwl. sef i dreulio amser yn meddwl ble o'r cwricwlwm fedrwn ni gael y bachyn 'ma i helpu sicrhau bod y dealltwriaeth yn dod, a mi o'n i'n annog yn athrawon, ch'mo', sbïwch ar, mi oedden nhw 'di dad-bacio o gam un i fyny at gam pump, ond sbïwch ar gam cynnydd tri a phedwar, sbïwch yn ôl at dau, yym, pa hanfodion yn fan hyn 'dyn ni yn mynd i fod yn edrych arnyn nhw, ond un o'r heriau oedd bod ni hefyd yn gofyn i staff i feddwl yn organig, chimod, ac i i edrych ar y disgybl a meddwl sut 'dan ni'n symud y disgybl yna yn ei flaen, a dwi'n meddwl, yym, fel ysgol uwchradd, chimod, efallai bod ni yn euog am fod isio rhoi rhywbeth ar bapur, Ond fel aelod o Uwch Dîm, dwi'n meddwl na un o'n rolau ni 'di sicrhau cysondeb drwy'r ysgol a sicrhau bod yr addysgu gwych yn digwydd ym mhob man a'n dull ni efo strwythur ysgol uwchradd a rheolwyr canol ydi bod 'na gynlluniau cwricwlwm reit gyson yn digwydd. Yym a felly nathon ni dreulio dipyn o amser ar gam un yym yn ein cynllun ni, yn ystyried be yn union dan ni isio i'r disgyblion i ddatblygu fod, pa ddeilliannau dymunol dan ni eu hangen. Wnaethon ni hefyd sôn ychydig bach, neu gynllunio taith ddysgu, ffordd ddysgu, dach chi'n weld hwn ar y sgrin 'wan, ond ar y ffordd mae'r disgybl yn cael copi o hwn, ac y syniad ydy bod y disgybl 'na ar ei daith ei hun, ond mae bob disgybl yn cael y cynllun yma ym Mlwyddyn Saith yn eu maes dysgu a phrofiad neu yn eu pwnc nhw. A'r cam un ydy o, mewn gwirionedd, be ydy'r deilliannau dysgu dymunol hynny? Dyna oedd dechrau fo o ran cam un. Diolch Eleri.
Cyn mynd mlaen at Avi falle, os wna i sefyll gyda ti jyst i weld ble ym mhle wedyn 'ny ma'r project pilot wedi wedi dod ar ar ba bwynt ma' hwnna wedi dod mewn a cyffwrdd gyda'ch gwaith chi? Wel, nathon ni ddechre felly adeg yma llynedd yn barod at y mis Medi yym a mi o'n ni 'di cymryd prif hanfodion 'swn i'n deud Understanding by Design ac o'dd o'n eitha heriol mewn gwirionedd i ddeud reit, dyma, dwi'n rhoi fy mhen ar y bloc, dyma'r dull 'sen ni'n licio i ni gynllunio. Ond mi oedd, mi oedd ei ddamcaniaeth o yn taro tant ac mae o wir yn gwneud synnwyr a mae o'n adlewyrchu hanfodion a gofynion y cwricwlwm newydd, gan sicrhau bod y deilliannau yno yym a bod y disgyblion yn dyfnhau eu dealltwriaeth yn hytrach na dim ond mynd ar ôl dasgau a gwneud gwahanol dasgau. A wedyn pan ddaethon ni mewn i'r yym i'r cynllun peilot, o'n i 'di wneud y cais ac o'n i mor gyffrous i gael gwybod bod ni arno fo, a'r peth brafiau un oedd clywed gan ysgolion eraill a chlywed gan Jay McTague ei hun a meddwl, o ffîw, ia, wnes i ddallt y gwaith ymdrech, ymchwil yna yn iawn, chimod, be dan ni 'di roid ar waith, yndi, fersiwn ni'n Ysgol Dyffryn Conwy ydy o, Ond oedd o mor braf cael clywed gan y dyn ei hun a gan ysgolion eraill bod hwythau hefyd yy yn dilyn yr un un broses. A dwi'n meddwl, unwaith dach chi'n gwneud y gwaith ymchwil a a chael gwybod mwy amdano fo, mae jyst yn gwneud synnwyr. Yym, chibod, mae'r daith, y disgybl yn dod yn amlwg, mae lle dan ni'n mynd yn dod yn amlwg, dan ni wedi gallu strwythuro yn tas-. tasgau cyfoethog, ein tasgau dyfnion, y tasgau asesu os liciwch chi, lle mae disgyblion wir yn yn cael cyfle i asesu ffurfiannol a gwella'n eu gwaith, a 'di gallu mireinio rheini yng ngham dau y cynllun ac i helpu staff i allu cael gwared o lot o asesiadau diangen a wirioneddol gallu asesu yym be mae'r disgybl- y deilliannau dymunol 'da ni isio'r disgyblion ddatblygu yym wrth fynd yn eu blaenau. Dwi'n meddwl ch'od yn reddfol, 'da ni athrawon, 'da ni'n mwynhau y darn cam tri, sef y darn yym creu adnodde, meddwl am gynlluniau gwersi, meddwl am y profiadau, ch'o' meddwl am gyflwyniad PowerPoint neu gêm y gadair goch i fynd efo hyn neu llall, a ma' athrawon bor marw isio mynd at y darn yna, ac yndi, grêt, maen nhw'n cyrraedd y darn yna, ond mae rhaid, rhaid drwy'r amser cadw mewn co be ydy'r deilliannau dymunol, be ydy'r ddealltwriaeth go iawn mae'r disgyblion, neu ydan ni fel athrawon eisiau hwyluso'r disgyblion i'w gyflawni neu i fynd ar y daith i'w gyflawni, beth bynnag. Ie, o, diolch yn fawr i ti. Ie, fi'n credu mae, mae hwnna'n bwysig a mae, mae beth o ti'n sôn ynglyn â'r y, y prosiect Bailet yn rhoi'r cyfle i chi i, i rannu syniadau, ond hefyd falle'r hyder oedd e'n rhoi i chi fel ymyrferwyr, fel ti'n gweud, y beth i fel wneud i ti feddwl bod y ffordd o ti wedi darllen a ffordd o ti wedi dadansoddi fe, bendant i roi hyder ti. Mae, mae hyd yn oed y sgwrs hyn yn helpu fi, mae fe'n helpu fi gyda fwy o gyfleoedd sydd gyda ni fan hyn i rannu'n syniadau, a fi'n siŵr wrth feddwl am 'ny, falle bod bod taith tebyg gyda gyda Abi i Adros, ond 'nai drosglwyddo i ti nawr Abi, falle i sôn ychydig am y y ffordd o feddwl 'na yn y strade. Ie, na, yn yn go debyg i ryw radde, nai ddangos yym jyst ar y sgrin yn fan hyn, gwmws yr un ffordd, wedi myn' ati'n itha yym yn gychwynnol, felly o'dd hwn fel rhyw fath o ffrâm tymor yr haf llynedd o'dd wedi deillio o mynd ar ôl prif egwyddorion bron y y ffordd yma o feddwl, a o- o'dd lot o sôn ar y pryd, o allen ni ga'l e gyd ar un dudalen, o'dd o'dd lot o o awydd i fod yn fwy cryno, a nethon ni falle d- dros y y flwyddyn yma'r broses dod i ddeall falle doedd hynny ddim yn ymarferol bosib o bosib i ga'l e ar un dudalen, ond Beth daeth i'r amlwg wrth i ni werthuso ath pawb ati falle ceisio defnyddio'r ffrâm yma'n gychwynnol a mae e wedi newid ond jyst i roi cyd-destun yn sydyn lot o'r agwedde yym Eleri ti'n sôn amdano'n fynna nawr o ran y y deillianne'r dysgu yr hanfodion 'yn ni'n galw nhw a a pa wybodaeth a sgilie ac ati sydd angen arnyn nhw i gymhwyso. Nod- nodwn ni popeth lawr ar y ffrâm yn fyn hyn ond sylweddoli'n go gloi bod angen llawer yn fwy o arweiniad ar ar yym yn arweinwyr ni a'n ymarferwyr ni i yym fy- fynd ati i gynllunio'n fwy pwrpasol falle, a hefyd un o'r pethe dath dath o'n sgyrsie ni o'dd o'n i'n sôn amdano ma' cymaint o agwedde yn yn y do's e ynglŷn â sut ma' hwn yn cyd-fynd gyda hanfodion cwricwlwm i Gymru, yr holl egwyddor yn cynnydd, y disgrifiadau dysgu, y sgiliau cyfannol, y sgiliau trawsgwricwlaidd, a oedd pawb fel 'lle fi'n dechrau, lle fi'n mynd i dynnu fe gyd ynghyd', a oedd hwn falle o- i ryw raddau yn rhy generic, yn rhy ben agored fel ffrâm, a beth sy' 'di deillio o bod yn rhan o'r rhaglen beilot hwnna, a fi'n gwybod yn bersonol i fi ma' ma' pennaeth adran Saesneg 'da ni yn ym- wedi ymrwymo i'r rhaglen hefyd, fel ymarferydd bron ar lawr y dosbarth. sy'n byw a bod y cynlluniau dysgu 'ma, ma' hi'n sicr wedi elwa o'r cyfle i ryngweithio, ond hefyd yr ffaith mae e'n raglen anghydamserol, sy'n golygu fi'n teimlo llai galw mewn iddo fe, dipo mewn iddo fe mewn cyfnode gwahanol, a ma' hynny'n sicr wedi helpu hefyd, felly dyw e ddim yn rwbeth lle lle ti'n gorfod ymroi unwaith yr wythnos neu beth bynnag iddo fe, ti 'llu mynd ar ei hyd e yn yn yn ôl dy amseru di, a 'na beth 'yn ni 'di neud i ryw radde yw taclo'r cam cynta 'na, rhan un o'r broses o adnabod hanfod y dysgu, y deillianne yy dymunol yma, a beth mae 'di golygu i ni, ni 'di esblygu nawr a mireinio'r ffrâm yma ymhellach, a wedi torri fe lawr yn gwmws fel y cyngor a'r ffordd o feddwl ma' Jay Mataig yn 'i rannu, felly i bigo lan bron, nawr beth o' ti'n gweud Eleri bod lot o sylw yng- ynglŷn â reit, fi moyn gwybod be fi'n creu, fi moyn gwybod beth yw'r dasg asesu neu beth yw'r dasg beth i fi'n asesu ar y diwedd, a o'dd e'n broses wedyn i ddangos iddyn nhw wel ma' raid i ni ddechre bron gyda'r hanfodion yma yn y lle cynta, felly 'di torri fe lawr, ni 'di rannu'r came yy yn bach yn llai yn yn yn ein proses ni, ond jyst fel enghraifft yn fan hyn, wedi cymryd wedyn y cyngor, y prompts fel petai, sy'n cael ei rannu yn Understanding by Design a wedi mireinio fe a teilwra fe i'n cyd-destun ni. Felly, rhan gynta o'n cynllun dysgu ni wedyn, be 'dyn ni'n galw yr hanfod o dysgu, ac i ryw radde, er bod Understanding by Design wrth gwrs, 'dyn nhw ddim yn cyfeirio at hyn, ond i ni o'dd hwnna mor amlwg wedyn, wel dyma le ma' llunynne'r pedwar ddiben yn do' mewn, a ma' a ma' rheina i ga'l i edrych arnw arnyn nhw yn y dogfennedd. A hefyd, o'n i'n ffindo bod y paragraffe sy'n eistedd o dan y d- yr hyn sy'n bwysig, y disgrifiadau o'r hyn sy'n bwysig, oedd rheina wir wedi cynorthwyo, achos oedd hwnna'n un o'r prif heriau ein staff ni, gweld y darlun mowr, o'n nhw'n ddigon gyfforddus yn meddwl am y bwriadau mwy disgyblaethol hir dymor, ond pan o'n i'n gofyn wedyn ond pam, pa- pam angen hynny, beth 'y chi moyn yn y pen draw, beth yw'r diben? a oedd e bach o reit, ma' hwnna'n broses feddwl tipyn yn anoddach nag yw e jyst i fynd ati i greu y dasg neu mynd ati i feddwl am yr asesiad, a ma' hynny wedi bod yn heriol, a fi'n credu yn sicr ma'r rhaglen beilot a'r a'r fideos ymarferol sydd yna, ma' 'na yym deunydd enghreifftiol, pwnc penodol 'na, wedi helpu i yn sicr i ail-feddwl nawr, falle'r canllawie fi 'di newid roi'r prompts er enghraifft yn yn y ffrâm hyn yma nawr, a ni'n parhau, ma' fe'n ma' fe 'di esblygu yn yn ystod yr wythnose dwetha, ond wedi cysylltu wedyn rai o'r negeseuon ni, felly meddwl am beth sy'n cael ei trosglwyddo yn hir dymor, ond wedyn yym a fi'n credu un o'r pethe sy wir yn helpu yn y rhaglen yw mae'n diffinio y gwahaniaeth 'na rhwng be' ma' nhw'n deall a be' ma' nhw'n gwybod, ac yn sicr o werthuso cynlluniau dysgu yn presennol ni, ma' 'na anghysondeb falle, ma' 'na fach o mae'n gorlapio weithie, be' sy'n cael ei nodi, weithie ma' gormod o gynnwys yn cael ei rhestru, ma' nhw'n mynd i wybod hyn, hyn, hyn, hyn a'r llall, achos dyna'r arfer, felly'r herion nawr, a yn gallu cynorthwyo trwy'r prompts yma nawr i wahaniaethu rhwng y ddau beth, felly cadw yr elfen o be maen nhw'n ei ddeall, y gôl mwy estynedig 'na fel petai, yn y rhan gynta, a wedi ceisio, fi'n hoffi'n lliwiau a cadw peth- a cadw pethe i gyd-fynd, felly 'di 'di cysylltu wedyn yym y Prompts Understanding by Design gyda'r egwyddorion cynnydd, felly ni'n meddwl am y gôl hirdymor o trosglwyddo fan hyn, sy'n mynd â ni wedyn i gysylltu fe, dal y cam un o'r broses i ryw radde, i ddy- i adnabod yr y wybodaeth a'r sgiliau wedyn yn amlwg sydd angen arnyn nhw, a ma' hwn yn yn fframyn i ni wedi datblygu a ma' hwn 'di cael ei teilwra yn ystod y flwyddyn hyd yn o'd a wedi newid i ryw radde fel o'n i'n gweud cwpwl wythnose nôl ond myn' at yr agwedde eryll wedyn o'r egwyddorion cynnydd sy'n cyd-fynd gyda'r ffordd o feddwl be' ni moyn i nw wbod a be' ni moyn iddyn nw neud felly'r sgilie ac ati a un peth o'n i'n teimlo falle yn amlwg sy sy ddim o bosib yn Understanding by Design ond sy mor berthnasol i'n cwricwlwm ni, Cwricwlwm i Gymru yw effeithiolrwydd y dysgwr a un o'r pethe ni 'di ffindo sydd wir angen mynd ar ei hôl hi nawr, gyda'n dysgwyr ni, yn ôl y cyfnod clo ac ati yn enwedig, ond be- be- beth fi'n credu ma'r ma'r ma'r model understanding by design yn neud yn dda yw ma' fe'n ddigon hyblyg wedyn fel bo' ni'n gallu teilwra fe achos un o'r pethe fi'n gwbod o'dd o'dd Jay Mathau yn gweud 'i hunan dyw e ddim yn rhestr o checklist, dyw e ddim yn yn ffrâm a blât i ti jyst yn gallu roi dy i dy bennaeth adran i'r maes, mae e'n fwy o ffordd o feddwl, a fi'n credu dyna be sy'n allweddol i gymryd mas o'r rhaglen yma, os ma' pawb yn mynd ato fe gyda'r ffordd ni o feddwl, chi'n mynd i gallu wedyn wrth gwrs teilwra fe i be sy'n bwysig i'ch cyd-destun a'ch a'ch ysgol chi, a beth 'yn ni wedi neud wedyn, fi'n gwybod Lera ti'n sôn am yy y sgiliau cyfannol nagyfe sy bron yn gyrru popeth, o'n i 'di adnabod e'n gwmws yr un ffordd. wir angen cynllunio llawer yn fwy bwriadol ar eu cyfer nhw, achos o'n i'n siarad pan o'n i yn yn yn ymgynghori am hyn, a ma' pawb yn gwbod bod e'n bwysig i ddatblygu yym y ffordd ma' nhw'n ymateb i adborth er enghraifft, a'u sgiliau dysgu nhw ac ati, ond o bosib nid yn- doedden nhw ddim yn cynllunio'n fwriadol ar eu cyfer e'n yn diogelu amser, er bod strategaethau so gyfan 'di bod arni dros blynydde, felly dim newyddion i neb, pethe ma' pawb yn cydnabod oedd yn bwysig, ond bod y ffordd o feddwl a- a'r a'r eglurder bron ma' raglen yn roi wedi helpu ni wedyn i fynd ar ôl yym y rhan gynta yna, a fi'n gwbod i i ni fel ysgol o'dd e jyst amdano categoreiddio nw'n fwy mewn i golofne, felly ni jyst 'di trial lot o agwedde gwahanol, felly i ni ni'n sôn am y cyfathrebu, y meddwl a'r dysgu, a ma' hwnna'n rwbeth yy sy'n fewnol i ni, ond wedyn a- i ryw radde, gwmws yr un sefyllfa, y rhan gynta' 'na, rhan un a dau, 'yn ni wedi bod yn wir drilio mewn i eleni yn ystod ein prosese gwerthuso a gwella ac ati, ac yn dod i ddeall yn gwmws yr un ffordd yym pan o'n i'n siarad â'r dysgwyr, gofyn y cwestiynau 'o pam ti'n neud hyn, beth yw pwrpas y dysgu fan hyn, a pan o'dd dodd dim ateb, neu o'n nhw'n llythrennol yn ail-adrodd cynnwys y dysgu a'r gweithgareddau o'n nhw'n neud, wedi arwain wedyn yn gwmws yr un ffordd i'n yym meysydd ni, feddwl am llwybrau dysgu, cyfathrebu'r negeseuon 'na, addasu y teilwrau a ddysgeg nhw wedyn a'r strategaethau ma' nhw'n ma' nhw'n defnyddio i fyny'r afael â hynny, a a dim ond trwy'r ffordd o feddwl hyn fi'n credu ni 'di gallu cyrraedd y pwynt o gallu 'neud 'ny, a mae e'n werthfawr iawn, a wedyn yn amlwg y y rhannau ola' wedyn o ran y cymhwyso, ni dal i ryw radde yn yn gwitho ar hyn ac yn yn ac yn dod i ddeall hyn yn well fel fel ysgol, i fi yn hunan hefyd fel fel arweinydd, ond ma' ma'r fframyn yna nawr fel bo' ni yn gallu datblygu ymhellach gydag e i ryw radde. Diolch Avi.
Fel Eleri, o'n i'n gallu gweld ti fan'na, fi'n siŵr bod yy rhai o'r pethe ma' ma' Avi 'di bod yn sôn yy amdano wedi neud ti feddwl am yy yy y gwedde sy sy'n debyg, so nâi droi atat ti nawr eleni, falle os ma' cwpwl o bethe gyda ti i rannu.
Ia, nâi rannu 'yn cynllun cwricwlwm ni, jyst syniad i chi o sut ddaru ni fynd ati yn dilyn ch'od y cynllun peilot ac y darllen a'r gwaith ymchwil, felly dach chi'n gweld yn fan hyn yr cam un, cam dau a'r cam tri, a be' welwch chi yn fan hyn ydi hwn oedd y cynllun oedden ni isio i staff ei llenwi ac yndan 'dan ni yn gofyn amdano fo ar bapur, ma'r ma'r sgwennu coch oedd chydig bach mwy o Yym, gyfarwyddiadau i staff wrth i'r drafodaeth yym symud yn ei blaen. Yym, o'n i yn yn rhoid unrhyw yym gymorth yn fan'ne. Ond fel oedd yy fel oedd Abi'n deud, chimod, ma' meddwl am y sgiliau trawsgwricwlaidd, y cwestiwn mawr oedd gynnon ni'r thema, y prif amcanion, maen nhw yn fan'no'n barod i staff, a wedyn yym oedd staff wedyn yn symud drwy'r camau. Ond Yn, yn rhyfedd iawn. Da ninna hefyd 'di ca'l cam un A a cam un By da ni 'di ddewis neud achos oedden ni'n teimlo bo' ni angen rhoi sylw yym yn enwedig ar ôl dechre ar y cynllun peilot, wirioneddol ystyried beth yw'r nodau perthnasol sy'n ca'l eu targedau, A wedyn, pa ddealltwriaeth oedd yn digwydd i'r disgybl? Ac oedd hwn yn rhywbeth oedden ni wir isio i'r dysgwr, yym, oedden ni isio i'r disgyblion gael hwn yn eu geiriau eu hunain, felly bydd y dysgwr yn gallu, yn deall, yn gwybod, a mi welwch chi yn go- yn y coch yn fan'na wedyn, oedd gynna' i dipyn o'r eirfa, yym, er mwyn sicrhau bod y dysgu yn yn datblygu ac yn parhau i ddatblygu. Felly, o'r cam un hwnnw wedyn, mi ddoth ein llwybrau dysgu disglyblion ni, a dyma enghraifft o'r teithiau dysgu hynny. Mae 'na dair enghraifft yn fan hyn, yym yr ail dymor fy nghynefin, ac mi welwch chi, chimod, 'dan ni'n dal i fireinio, 'dan ni'n dal i dreialu, yym 'dan ni wedi treialu, fe welwch chi ar y dde, coed rhifedd yn fan hyn, yym, lle ma'r yym athrawon wedi cynllunio'n fwriadus ar gyfer tasgau rhifedd penodol, yym, a ma' rhein yn yn codi rŵan, ond wrth car- wrth barhau yn y cynllun peilot a mynd drwy'r unedau, o'dd o'n gymaint o gymorth i ga'l deall bob un o'r camau yn iawn, a ma' hynny'n golygu wedyn fedrwn ni addasu a newid ar gyfer flwyddyn nesa ac o o'n i'n clywed Abi'n deud yn fan 'na bod ch'o' ma' 'na ddrafft pump erbyn hyn o'r cynllun a dyna un peth odd yy yna y staff yn deud wrtha i Leri paid â newid hwn ŵan yym ch'mo' gad o'n chydig bach i ni ga'l arfer ond ma' nw yn gwbod bo' nw'n gynllunie byw nid cynllun gwaith ar gyfer y cwricwlwm a fel 'na fydd o rŵan am y deng mlynedd nesa nage cynllun gwaith dwy fil a 22 2023 ydi o, a be' o'dd yn bwysig i ni, efalle o'dd McTighe ddim yym yn sôn amdano fo yn 'i ddulliau fo, oedd bod y disgyblion a'r staff yn rhan o'r cynllunio. Mi welwch chi ar y teithiau dysgu disgyblion yn y top yn fan hyn, ma' gynnon ni focs targedau er mwyn symud ymlaen ar fy nhaith dysgu. Felly, dyma lle mae'r disgyblion yn edrych yn ôl ar eu dealltwriaeth nhw yn ystod yr hanner tymor, neu cyfres o ddeg gwers, ac yn defnyddio eu ch'od astudiaethau ffurfiannol a'r tasgau cyfoethog maen nhw 'di wneud er mwyn symud yn eu blaenau. Ond hefyd, os wna i jyst mynd yn ôl at y cynlluniau staff, yn fan hyn ar y gwilod, dyma enghraifft o un technoleg, a wedyn ar y diwedd, hwn ydy'r darn pwysig, y darn lle maen nhw'n hunanarfarnu'r cynllun drwy'r amser ac yn ychwanegu i canlyniadau llais y dysgwr a'r wybodaeth maen nhw'n ei gael yn fan honno er mwyn ymateb i gynnydd y dysgwr. Felly, mae'r yym cynlluniau 'ma angen newid, a be' ry'n ni ddysgu o wneud yr cynllun hefyd a i fynd yn ôl oedd ma' gynnon ni waith crynhoi'r rhain. Nath Abi sôn hefyd chitha 'run un fath ar y dechre ch'mo' ma'n demtasiwn i fynd i fanylder ond ch'od 'dan ni isio i'r cynllunia' fod yn organig i ymateb i ddisgyblion felly crynhoi 'dan ni rŵan erbyn y trydydd tymor yym dwi'n annog ch'mo' yr cam tri be' yn union 'dan ni yn 'i neud fan hyn, cynllunio profiadau'r disgyblion. Mae'r rhain 'di mynd yn wahanol, 'da ni'n cael links rŵan i yym ffeiliau Google Drive lle mae'r holl ddeunyddiau wrach yn cael ei ddefnyddio a cynlluniau mwy manwl ar gyfer gwersi yn benodol a lle i staff rannu yym adnoddau, deunyddiau, yym lincs i wahanol yym clipiau fideo ac yn y blaen i hwyluso'r dysgu. Felly, ch'od, 'dan ni 'di dysgu lot ar y cynllun peilot ei hun, ac yym dwi yn teimlo yym bod jyst cael yr amser 'na i weithio drwy'r modiwlau a deall y ddamcaniaeth yn iawn wirioneddol wedi bod o help. siop, yym, a mi fydd o'n o'n helpu ni rŵan wrth i ni addasu yn yn yym fframweithiau ar gyfer y flwyddyn nesa. Be' sydd yn gymorth mawr i ni, dwi'n meddwl, fel uwch dîm, ydi'r dull cyson ag rwbeth ma' y staff ar ôl gwneud yr holl drafodaeth a casglu'r syniadau a'r profiadau difn a sicrhau bod lefel yr her yno, bod 'na ddull strwythuredig o osod pethe gan gadw y deilliannau yn eu lle, gan sicrhau bod y profiadau yn byw yno i'r disgyblion, ac ar ben hynny bod nhw'n dal i wneud cynnydd yn dda. Diolch Eleri, mae hwnna'n werthfawr iawn eto jyst i weld, fi'n credu, y daith i chi bod ar, a falle gweld y cyd-berthynas rhwng y gwaith y ddwy ohonoch chi. Nes ti dechrau sôn Eleri am falle beth ti 'di dysgu yy ar hyd y daith, a be- beth amdano ti, beth beth yw'r sort of y prif negeseuon os bydde rywun yn dod at at at hwn ar yn oeraidd, be' sydd ei ddisgwyl fel arweinydd yn yr ysgol wrth dreialu y y fath yma o o o broject? Ie, fi'n credu dan- rannau falle tymed bach mwy jyst o o'n o'n came ni hefyd nôl ar y sgrin, a un o'r prif bethe fi'n credu eto o ran sicrhau bod pob maes yn gallu teilwra'r ffrâm 'ma, bod e'n ffrâm gytûn fel ysgol, fel bod ni gyd yn yn yn yn gweithio tuag at yr un cyfeiriad. Fi'n gwybod o ran maes dysgu a phrofiad mathemateg a rifedd er enghraifft, ni 'di teilwra eitha tipyn ohono fe i fynd i edrych fwy ar yr hyfedreddau er enghraifft, a a ma' a ma' job yn y waith i mynd mewn i hynny, ond mae e dal yn fodel sy'n gweithio, sy'n sy'n galonogol iawn. Yym, achos ma- mae'n gallu bod anodd weithiau o ran y cydbwysedd hynny, ond mae e, a gwmws yn yr un ffordd, gyda'r yym rhannuola 'na, bod e yn llai o rhestr o dasgau ac ati wedyn yn rhan yy tri, ma' pethe fel dolenni yn gwmws yr un ffordd yn cael eu rhannu, a ma' adrannau dal yn teimlo, a meysydd yn teimlo, bod nhw yn mynd ati wedyn i greu rhyw fath o rhestr wirio adrannol sy yn disgrifio'r tasgau, disgrifiad dysgu ac ati, disgrifiad dysgu bach yn well, ond yn dechrau gwerthfawrogi, fi'n credu'n sicr nawr, bod angen i hwn gael ei ei ystyried a a'i gynllunio, a'i mapio mas yn gynta, cyn mynd ati i taclo wedyn, a eto newid y meddylfryd 'na yw e, a un o'r pethe fi'n credu ni 'di trial neud fel ysgol eleni, a falle wedi i ryw radde mynd yym yn eitha fel doi drod mewn a di addasu popeth ar yr un pryd a bydde lot yn yn cwestiynu oh my gosh ma' ma' lot yn newid mewn blwyddyn ond beth o'n i'n teimlo fel tîm arwain o'dd e'n angenreidiol i weld model fel hyn yn llwyddo ac i ga'l pobol i wel' y ryngysylltiad rhwng popeth sy'n digwydd a- a- yn yn yr ysgol o ddydd i ddydd a er bod e a ma' a ma' staff yn gweud wedi teimlo fel eitha tipyn o newid Fi'n credu ar ôl blwy- wel, ni- ni'n dod i ddiwedd y flwyddyn gynta lle ma'r strwythure 'ma 'di bod yn ca'l 'u roi mewn lle ac yn ac yn parhau i ca'l 'u fireinio, ond m- ma' ma' fel 'se bod y y cydnabyddieth 'na nawr fi'n credu a'r dealltwrieth 'na o'r rhyng-gysylltiad 'ma rwng y broses ddylunio a a ni 'di gosod e fel ysgol a 'di trial amlygu e yym e yn ar y ddelwedd yn fan hyn, odyn ni'n ni'n dylunio'n cwricwlwm ni, ma'n cynllunio dysgu ni'n allweddol, ma' fe'n ma' fe'n siarad yn uniongyrchol gyda beth 'yn ni'n asetu, asesu a sut 'yn ni'n asesu wrth gwrs, ac yn yn ymwneud â'r cynnydd yn ma' nhw'n neud ar hyd y continwwm, ond be' sy'n cwmpasu hwnna i gyd a wastod yn mynd i gwmpasu fe wedyn yw shwd 'yn ni'n gwella'n hunen fel ymarferwyr, 'yn strategaethe addysgu ni, ni 'di teilwra wedyn ar ben hynny shwt i ni'n adolygu ansawdd yn gwerthuso a gwella, felly mae'r holl strwythurau wedi gobeithio dod ynghyd nawr ar yr un ar yr un cyfeiriad, felly pethe fel yym ch'mod ma' ma'n prosese gwerthuso gwella ni nawr llawer yn fwy â ffocws wastad wedi bod ond trafodaethe gyda'r dysgwyr lle ni'n gofyn cwestiyne am yn eu iaith eu hunain, hanfod a dysgu, felly gofyn iddyn nhw pam a beth yw pwrpas hyn a beth y'ch chi wedi o bosib gweld yn debyg a a y'ch chi wedi datblygu rhywbeth i weld yym i ryw radde i gallu gwerthuso effaith y cynllunie dysgu wedyn a arnyn nhw fel dysgwyr yym a di myn' ato fe wedyn i teilwra fe'n adrannol, galw mewn i wersi wedyn i weld shwd ma'r ma'r darparieth wedyn yn mynd o ran unrhyw anghenion. Yym a wedi teilwra ein rhaglen dysgu proffesiynol ni wedyn hefyd gyda cymorth raglenni fel Teaching Walkthroughs ac ati, gosod grwpiau ddysgeg, ond sy' â ffocws ar beth 'yn ni'n gwybod fel yn yn fewnol, shwd 'yn ni'n datblygu'n dysgwyr i gyfathrebu, i feddwl ac i ddysgu, a ma' ma' model Understanding by Design wedi wir helpu i ni ddiffinio bron y categoreiddiau 'na hefyd, a t- a teimlo'n hyderus bod ni'n bod ni'n gyfforddus gyda nhw. Ac yn ganolog i hynny i gyd wedyn wrth gwrs yw'r model ei hunan, y cynllun dysgu ni'n defnyddio sy sy'n defnyddio'r meddylfryd 'na. Felly dyna le ni 'di cyrraedd bron o ran y camau nesa, beth 'yn ni falle wir yn teimlo sy 'di sy 'di gweithio 'leni. A be ti 'di sôn fan'na yn amlwg am datblygu proffesiynol yym ein ymarferwyr ni a ma' hwnna'n rwbeth ar ar y daith 'ma sy'n sy'n yy a- allweddol i ni. Eleri fi'n siŵr bod 'na yy rwbeth i gelle ti adrodd yn debyg o ran sut ma' staff wedi dod yn yn fwy cyfarwydd a s- a fel o'ch prosese chi yym wedi wedi gallu cynorthwyo ni. Yndi, mae'r Understanding by Design wedi rhoi'r strwythur 'na mewn ffordd ar gyfer ein trafodaethau staff ni, a 'da ni'n gwybod chibod yr allwedd ar gyfer cynllunio, ac efallai rhywbeth 'da ni ddim wedi bod mor gryf yn ei wneud yn yr ysgolion uwchradd ydy rhoi amser i gynllunio, ac oedd hwn yn holl bwysig adeg yma llynedd yn ystod y flwyddyn hon, bod yr amser wedi'w glustnodi a bod o'n cael ei ddiogelu yym i staff gael y trafodaethau ac wedyn dwi'n meddwl bod y dull yma o gynllunio cwricwlwm, mae o yn yn gwadd ei hun yn naturiol i fynd drwy'r camau er mwyn cyrraedd y pen a dwi'n meddwl wedyn mae hynna'n rhoi hyder wedyn i staff yym bod nhw yn gwybod be maen nhw'n wneud efo'r cynllunio a bod nhw'n gwybod bod y cysondeb yna, bod staff yym ar draws yr ysgol hefyd yn brysur yn cynllunio. Yym dwi'n meddwl dull arall o ran datblygiad proffesiynol ni oedd yym 'da ni wedi creu gwefan yym ysgol gyfan a ma' pawb yn uwchlwytho i i yym cynlluniau cwricwlwm i'r wefan yma er mwyn iddyn nhw gael piced mewn i gynlluniau ei gilydd er mwyn gweld, 'W, maen nhw'n gwneud chwedlau yn fan hyn, so falle fysen ni'n gallu adeiladu ar hynny a gwneud hynny'. So, dan ni 'di annog y drafodaeth agored 'na drwy'r amser yym a hefyd wedi defnyddio ein arweinwyr llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol hefyd i chimod ychwanegu at yym at y ddealltwriaeth 'na o'r medrau yn y cwricwlwm, a dwi'n meddwl rŵan a a ma' ma'r fformat Understanding by Design yn rhoi cyfle i ni sicrhau bod yr elfennau hynny hefyd yn cael eu lle cywir yym yn y cynlluniau. Ond ch'mo' mae o ma' ma' 'na lot i feddwl amdano fo a be' wnest ti ddeud yy yym ma' 'na gymaint o elfennau gwahanol 'da ni fel uwch arweinwyr yn gorfod sicrhau bod y disgyblion yn cael profiadau ohonyn nhw, yym, a bron yn anorfod, ma' raid wedyn cael rhyw fath o strwythur cynllunio, ac efallai mai strwythur ydy hwn, un o nifer o strwythurau posib, ond mae o jyst i roi yr crutch 'na, y peth bach 'na 'da ni angen i ddal yn gafael arno fo, i wybod bod ni ar y daith cywir, a gan wybod bod y deilliannau, dymunol a'r hanfodion yn ganolog i'r dysgu, ch'od, ma' hwnna'n hynod o werthfawr.
Ydi, bendant. Wel, ma'r ddwy ohonoch chi'n neud e swno mor rwydd, ond fi'n siŵr bod 'na yym bod 'na herie wedi bod ar y daith. Chi wedi cyffwrdd fi'n credu ar ar ar rai o'r anawstere, rai o'r herie, a bu, odi wedi bod yn mor rwydd â chi'n neud e swno? Na, fel o'n i'n gweud, ie, sa i'n gwbod sawl fersiwn, a ie, ma' ma' lot o ymgynghori, a ma' 'di bod yn heriol o ran am- amser, dach ch'n i fod yn onest, mewn ysgol uwchradd, ma' tymor y gwanwyn mewn i dymor yr haf, mae'n gyfnod aroliade, ma' nw'n dechre'r wythnos hon nawr, a ma' ma' ca'l y cydbwysedd 'na o ran diogelu amser, achos mae lot ohono fe yn gychwynnol, yn nrafodeth, yn ymgynghoriad, yn core model, shwt ma' hwnna'n gwitho o fewn dy bwnc, dy ddisgyblaeth, dy faes di, a wedyn ymateb i hynny, a dyw hwnna ddim yn digwydd dros nos, a mae'n bwysig hefyd i ga'l y lefel 'na o sgwrs, ma' pawb yn deall i ba gyfeiriad 'yn ni'n mynd, fel bod e ddim yn mynd yn ryw fath o siop siarad gyda gymaint o opsiyne a posibiliade gwahanol, fel i ryw radde falle o'dd hi ryw dwy tair mlynedd yn ôl, felly ma' ma'r ffocws 'na yn sicr 'di helpu, ac yn debyg iawn Leri be' wedest ti, un o'r prif bethe, d- nid yn her o bosib, on' on' le 'yn ni'n gweld hwnna'n datblygu naturiol nawr yw, yn enwedig ar y ffocws yn mynd i roi y rhan gynta'r broses yy ddylunio, meddwl am yr hanfodion y dullianne dymunol yma. ystyried, fel fi 'di gweud yn barod, sut ma' hwnna'n ca'l 'i addysgu, a sut 'yn ni'n gallu cynllunio cyfleoedd i amlygu hynny i'r dysgwyr. Mae'n ran o'n prosese gwerthuso gwella ni, ond o'n i'n awyddus iawn, a ni 'di treialu fe leni am y tro cynta, i rannu rheina gyda rhieni hefyd, felly ni 'di... yn rwbeth tebyg, yym ni 'di sefydlu bwletin yym Google site, yy gwefan i ryw radde yw e, lle ni 'di gofyn i bob adran a maes wedyn i symleiddio i ryw radde, eu cynlluniau dysgu nhw, ond i ryw raddau gyfathrebu i'r rhan gynta' yna, hynny yw beth yw hanfod y dysgu, beth yw'r prif bethe' o ran gwybodaeth a sgilie ma'r dysgwyr yn my- yn mynd i i ga'l yn ystod y tymor, fesul tymor, a wedyn profiade wrth gwrs wedyn ychwanegol sy'n cyfoethogi y dysgu 'na wedyn o fewn y maes, a 'yn ni ar yr ail, ni ar y diweddariad nawr, tymor yr haf, fyddwn ni'n rhannu yym mewn cwpwl o wythnose, ond o'r adborth cychwynnol 'yn ni 'di ca'l gan rieni hefyd yn y nosweithi rieni wedyn pan dethon nw'r ysgol yym rhieni blwyddyn saith, o'n nw wir yn gwerthfawrogi y mewnbwn itha syml hynny, ond er mwyn gallu cynnal trafodaeth gyda'r dysgwyr gytre, hwnna hwnna o'dd yn allweddol, yn hytrach na gofyn i'r i'r plentyn wedyn o be' ti 'di bod neud heddi, o'dd cwestiwn yn uniongyrchol ynglŷn â falle rhyw gwestiwn maen nhw'n trafod yn yn gwyddoniaeth neu ryw ryw destun neu beth bynnag, a yn yn caniatáu falle i i ga'l i agor y ddeialog 'na lan tu hwnt i i fwrie'r ystafell ddosbarth hefyd, felly ma' ma' gymaint o opsiyne nag oes e, posibiliade gwahanol i gallu esblygu hyn nawr, yym ond yn graidd i'r peth rili yw'r ffordd 'na o feddwl a a a'r came itha clir, itha cyson 'na sy wir yn gallu ca'l eu teilwra o faes ac o bwnc i bwnc. Yym felly i ni yn yn fewnol ma'n mynd nôl nawr i wir sicirhau bo' ni'n hapus a bo' ni'n deall yr hanfodion 'na'n glir felly o'n i'n teimlo o'dd angen fwy o arweiniad ar rai agwedde, ma' rhaglen Beileg di helpu 'dy hynny felly m- ma' canllawie pellach nawr yn myn' i gallu dod eto trwy gyfrwng wefan 'yn ni myn' i fod yn cyfathrebu hwnna fel ryw fath o dudalen lanio felly pan ma' rhywun yn mynd i i feddwl falle am ystyried uned newydd o waith bo' nw'n gallu mynd i edrych ar y prompts 'na ma' hwnna bendant dyw hwnna ddim yn mynd i newid chwaith achos mae fe'n berthnasol i bawb, yym a un o'r pethe o'n i o'n i'n teimlo o weld enghreifftiau gwahanol ar draws y meysydd, ma' mynd ar ôl wedyn, yn enwedig pan ni'n siarad am yym be' s- yy be' sy'n cael ei drosglwyddo, bwriade'r dysgu a'r a'r dealltwriaeth ddymunol 'na, ma'r adrannau o bosib sy' 'di diffinio ryw fath o gwestiwn mowr neu cysyniad i weld fel 'se bod hwnna wedi llwyddo llawer gwell falle na'r rhai sy' i rywle falle ddim cweit ddim na rôl rywbeth tebyg i ni, felly ni isie ail ymweld falle gyda'r elfen 'na hefyd nawr a a cynnal ryw fath o gysondeb, ni'n siŵr pawb yn deall pam ma' nw'n neud hynny, ond gweld bod llwyddiant i falle gofyn cwestiwn mowr ar ddechre uned y waith ne' ar ar hyd trywydd blwyddyn o ddysgu ne' mwy, ma' hwnna'n sicr yn helpu'r dysgwyr wedyn i gysylltu'r dysgu a trosglwyddo fe hefyd, a a wrth gwrs ma' 'na le i neud hynny yn y model yma, felly byddwn ni'n, byddwn ni'n taclo hwnna fi'n credu fel fel cam nesa nawr yn symud mlan. Mae'n amlwg bod fi'n sôn yy neu bod fi'n trafod gyda yym arweinwyr profiadol yy fan hyn bod chi'n mynd â cwestiwn am herie a dechre sôn am posibiliade a cyfleoedd yy felly o'dd hwnna fi'n credu yn yy yn yn rwbeth positif yna i i i orffen. Eleri beth amdanat ti beth yw'r prif bethe ti'n gweld fel yr yr yr herie beth sy 'di bod yn bump in the road fel petai a fel i chi falle 'di goroesi hwnna beth beth yw'ch camau nesaf chi fel ysgol? Ia, yn sicr. O ran yr heriau, dwi'n meddwl yym ch'mo' amser, dwi'n meddwl mae o'n gydbwysedd a a ma' hwn yn flaenoriaeth gynnon ni. Dwi ddim isio staff yn teimlo bo' nhw'n llafurio dros ddarn o bapur. Ch'od profiadau'r disgyblion sy'n bwysig ac e- ond eto Mae yna gyfrifoldeb arnon ni gyd i sicrhau bod y profiadau hynny wedi'u cynllunio'n fwriadus. Felly, ia, lleihau, dwi'n meddwl, faint o fanylder yym 'da ni'n ei ddisgwyl fel ysgol ar y cynlluniau yma. Yym, wedi deud hynny, dwi ddim yn dyfaru, achos blwyddyn yn ôl mi roddodd o'r cyfle yna i w-, chibod, oedd yna gymaint o waith darllen yn y cwricwlwm, ac ar ôl r-, wir roid y cyfle i staff ac athrawon fynd at y cwricwlwm, cwricwlwm, dadbacio'r yym datganiadau a'r hyn sy'n bwysig a'r camau cynnydd. Felly, yym, chimod, mae o wedi gweithio i ryw raddau, ond rŵan, ia, dwi'n meddwl mireinio yn union fatha chi, Abi, treulio ychydig mwy o amser ar y cam un a'i wneud o'n fwriadus. Yym, a hefyd, 'da ni 'di symud wrth i'r y peilot fynd yn ei flaen, wedi gweld gwerth ym ch'od yy cael chunks o wersi dwi'n eu galw nhw, so wrach bod ni'n edrych ar chwech i wyth gwers ac yn meddwl am un cysyniad yym a thasg asesu, a dwi'n teimlo'n hen ffasiwn pan dwi'n deud tasg asesu, tasg asesu yn y ffordd mwya' modern bosib, hynny ydi tasg er mwyn i'r disgyblion ddangos i dealltwriaeth o'r deilliant dymunol dwi'n ei olygu yn fan 'na, ond bod o yn dasg gyfoethog, cyfle i ddathlu eu dealltwriaeth nhw, ac yna, chimod, mae hwn yn dasg efo... mae gynnon ni strwythur tynn yn ei le efo asesu ffurfiannol, lle mae'r disgyblion yn mynd yn eu blaenau ac yn symud ar hyd y daith. Ond dwi'n meddwl jyst mireinio ychydig bach a'i wneud o'n haws wedyn, flwyddyn nesa, os ydy staff yn dod yn ôl ac yn meddwl, 'O, y darn yma, gyfres bach o wersi yma, gathon ni ddim y dealltwriaeth oedden ni wir isio yn fan hyn, so be' 'den ni'n mynd i newid, a bod nhw'n gallu cymryd 'w'rach y chwech i wyth gwers hwnnw, efallai ail-wampio nhw, newid nhw, ch'mo', dydy Cwpan y Byd ddim i mewn yn yn cynlluniau yn amlwg at y flwyddyn nesa', yym, achos ch'od doedd hwnne'n digwydd ar y pryd yn doedd, ond bod nhw wedyn yn gallu mynd at y cynlluniau, addasu pethe sydd eu hangen a gweld o yn dath hawdd i fynd ato fo ac addasu, achos fel ddudist di, Abi, amser ydi'n bwgan mawr ni, a blaenoriaethau gwahanol drwy'r amser, a dwi yn hyderus i ddeud, chibod, efo'r cynlluniau yma yn eu lle, ma'n staff ni, maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n mynd efo Blwyddyn Saith, maen nhw'n treialu rŵan efo Blwyddyn Wyth, a mae cael yr hyder yna a'r teimlad yna yn dod â'r bodlonrwydd yym a'r cyffro yn ôl i staff, felly mae o wedi bod yn heriol, Ond dwi wir yn credu bod hwn 'di bod yn jyst strwythur 'dan ni 'di gallu dal yn gafael arno fo. Mireinio dwi'n meddwl o'n rhan ni fel arweinwyr a'i wneud o'n haws eto i staff er mwyn cael y gorau yym i'r disgyblion ar lawr dosbarth. Diolch yn fawr i'r ddwy ohonoch chi am gymryd amser mas o'r yy wythnos prysur. Chi bendant wedi codi 'y nghalon i. Yym a a 'di neud fi deimlo bo' fi moyn myn' nôl i i ysgol nawr i ddechre dylunio cwricwlwm a a defnyddio'r fframwaith yma fi'n siŵr i i i gynorthwyo'r broses 'ny. Fel fi'n gweud fi'n fi'n deall bod e'n amser hanner o brysur mewn ysgol yy mewn yy mewn ysgol a yy yn ddiolchgar fel fi'n siŵr ma' pob ymarferydd bydd yn gwrando i hwn yy 'di gwrando chi'n siarad mor rwydd am yy yr herie ond sut ma'r fframwaith 'ma falle wedi roi bach o oleuni i chi a bach o fframwaith i deilwrach trafodaethe proffesiynol mewnol, a bendant, fel o'n i'n gweud, yn gynharach perthynas fan hyn, falle perthynas proffesiynol i ddatblygu fwy o sgyrsiau fel bod ni'n dysgu wrth ein gilydd yn symud ymlaen o dan Cwricwlwm i Gymru. Felly, diolch yn fawr i ddwy ohonoch chi.